Salam dostlar! Aşhana gepleşigimiz ýene siz bilen! Bu gün gepleşigimizde Andreý Li, Türkmenistandaky ýeke-täk Günorta Koreýa aşhana medeniýetiniň aşpezi biz bilen bu gün birnäçe sany tagamlar, salatlar we zakuskalar taýynlap görkezýär. Master Li, aşhana gepleşigimize hoş geldiňiz! Sag boluň, sag boluň! Hoş bulduk!

Nuryň mäşingalak ergin ýag garyndysy bul iki ýüz elli gradusdan ýokara çenli köýmän, öz düzümini gowy saklap bilýär we nahar bişirmäne örän gowy we örän tagamly. Ah! Maýonez, ketçup, leço, hyýar marinady, şugundyr marinady, birnäçe gök önümleriň ýaňky wareniýesi, baly, başga-da birnäçe azyk harydyň görnüşlerini etýär we bu hususy kärhananyň esasy daýhanlardan daýhanlarymyzyň taýyndan ösdürip ýetişen

Ýaňky ýokary hilli un gerek diýýärdi. Şoň üçin Nuryň ununy aldyk. Dotor baklajany şu wagt kesip duzladyk. Ajysy gider ýaly un goşuldy. Muka, potom ýaýsa, potom suharik. Ýagy goşýas.
Wot, posypaýyn mukoý sначала. Bäş minut baklajan duzda durýar. Onuňam un i ýumurtga şeýle-de.

Türkmenistandaky ýeke-täk resmi dilleri. Hatda TK wagtynda Real Madridiňem sponsory bolan brend. Şonuň üçin Real Madridiň fanatlary bar bolsa kommentariýada belläň. TK-nyň bytawy tehnologiýalaryna bir ýyl garantiýa. Nuryň ergin ýagy hem nahar bişirmek üçin, hem et gowurmak üçin, hem balyk gowurmak üçin, hem gögeriň gowurmak üçin örän lezzetli we örän tagamly. Näme üçin maşgala däpleri? Sebäbi şu ýokary hilli azyk harytlar.

Gyzlar size şeýle bir sorag, nahar bişirýän erkekleri gowy görýäňizmi, halaýaňyzmy? Pikirleriňize kommentariýada garaşýan. Diýelim ýoldaşyňyz ýa-da erkek oglan nahar bişirip bilse gowumy, nahar bişirip bilmese gowy? Dostlar inem iýip tagamyny görýäs, baklažanymyz, zakuska taýyn.

Dostlar aşhana gepleşigiň iň gowy iň lezzetli ýerleriniň birisi güýçli powurlaryň taýynlan naharlaryny elmydama degustasiýa etýäň iýýäň hem-de şu gepleşigiň operatorlarym iň bagtly sebäbi operatorlar bilen tutuş komanda bolup soňundan bu naharlary bile degustirdi etýäs maşşili soýba sous hoşa şeýledem goý.

Maşly öz getiren naharlaryny açdy. Hemmesi şuň naharyny iýer. Başga nahar öz getiren naharlarynam iýenoklar. Diňe şuň naharlaryny iýip gutarýarlar birinji. Dostlar ýagmyz eredi. Mna şeýle owadanja ýag. Hazyna toplýonnoý maslo. Ergin ýagy. Men gowurýan, men gowursam ahy owadan bolýar şeýle-de. Bissimilla dostlar hökman hökman nahar bişirende gaty akkuratny boluň.

Podpisçiklerimiz, agzalarymyz iýjek diýip jaň etseler ýa-da ýazdy-da internetden soň nirn maslahat berip bilýän. Ha, ýesi za dva çasa to mozna zdelat da diýip durlar. Iki sagat öňünden-a?
Hmm. Beýle dämi? Ha. Ha, iki sagat öňünden sargyt etseňiz, onda edip bereýin diýýär. Ýogsa, bu menýuda ýok naharlary bişirýär şu wagt. Ana. Ha,

Mm, mm, mm, mm, mm. Men ilk gören steýklarymyň içinde iň gowusy. Mundan gowusy bar bolsa aýdaýyň. Kommentariýada jogaplaryňyza garaşýan. Indi nur ketçup bilen dostlar barlap görýäs. Şnitsel nur ketçup bilen şnitsel.

Özümiz iýmek üçin bişirýäs. Biz naharyň nädip bişirilişini görkezýäs. Bu taýda kafeniň, restoranyň reklamasy däl. Indi on minut geçdi, marinowka boldy. Ýapmansyňmy?
Rozogrewaýmasy net, huşam bys rozogrewaýter.
Buňada näme mklyara barmy ýa ýokmy? Ýok däl, ony sepýäs diňe. Nuryň unundanam sepip bar-a. Nur ýüzüňem nurlandyrýar aslynda. Otur şu nahary öýüňde bişirmegem kyn däl. Men häzir görýän balygy kesdi aý balyk diýilýärdi. Aý ýaly bolýar diýýär şuny häzir berenimizde aýyň formasynda bolýar diýýär. Un, marinowka 10 minut, marinowka 10 minut durýar. Burç, spetsiýa, limon, duz. Walla indem unlady. Ondan soňam göni ýaga. Ýagam näme ýag? Hazyna. Ha, hazyna, hazyna, ergin ýag. Hakykam belaý muzy boldy bula. Ilham ýakymly. Häzir bazarlardan ilki görýäs. Balyk aý şeklinde bolar ýalam şol şekilde saklap. Janky gasaýança şeýle gowurýar ekena. Dostlar balyk bişýänçä Teka mebelden size şeýle bir täze aksiýa, täze konkurs. Diňe ilkinji gelen müşderä islendik botowoý tehnika otuz prosent arzanladyş. Teka mebele gelip Garagum post aşhana tagamlary şu dört söz Garagum post aşhana tagamlary biziň gepleşigimiziň adyny aýdyp TK Mebelden islendik saýlan bytagoý tehnikaňyza otuz göterim arzanladyş. Üstünlik arzuw etýäris. TK Germaniýanyň bytagoý tehnika brendi. Dostlar Nur ergin ýag garyndysy, ýagny orsça toplёnnoý massa bolýar-da. Şy toplýonny massada siz nahar bişirip görüň, soň maňa hökman kommentariýada pikirleriňize garaşýan. Gaty gowy, bişirmek üçinem, iýmek üçinem. Tagamy, ysy örän ýakymly, örän lezzetli. Balygymyz bişip gelýär, alýas sosy. Dursun açyp goý, açyp goý.
Bismillah. Aý balygymyz taýyn gapdal bilen nur ketçup alýas dostlar. Nur ketçup eýýäm taýyn sous. Ajylyja. Ketçubydan bol bermeli. Balyk bitinligine de aýa meňzeýär we bölek-bölegem aýa meňzeýär. Hazır hiç hili minus ýok. Örän lezzetli, örän ýakymly. Size de noş bolsun. Dostlar bu videomuzda iki zakuska bir sanem salat taýynlaýas. Bir saladymyz kenar skumbriýa balygy bilen. Salat sa skumbriýa i pod sitrusowym dressingim.
Özüňiz düşünesiňiz. Seň taýynlaýan saladyňa nämeler gerek? Apelsin, limon, mýod.
A, balam bar eken. Dostlar, men zakuska taýynlaýan. Şeýle e, häzir gara çöregi şeýle kesýäs we ýörite balyk ýandan hem gaýnadylan kartoşka bilen bilýänsiňiz. Häzir örän lezzetli, örän tagamly bolýar. Gomburýa iň peýdaly we iň gowy balyklaryň birisi. Gomburýa ýyrtyjy balyk bolandygy sebäpli onuň düzüminde omega üç bar dostlar we şonuň üçin hem peýdasy tarapyndan hem gowy görülýär hem-de iň meşhur iýilýän azyk harytlaryň birisi.
Sok apelsina i limona. Sousy dostlar ynha şeýle görşüňiz ýaly apelsindan, limondan kesip şu taýda swej taýynlaýas we ýörite nuruň maýonezi, ketçuby goşulyp taýynlanýardy. Häzirki

Üstesine-de şu tagtalary dogry, arassa obrabotka etmek, arassalap durmak diýýärler. Ýakynda şeýle bir gyzykly zat okadym, alymlaryň geçiren işleriniň netijesinde iň hapa zat, iň kirli zat öýdäki, ýaňky posuda ýuwulýan moçalka diýýär, gubka bar-a, gaty kän görnüş, ýaňky bakteriýalar bolýar eken. Ikinjisem, nämedir öýtseňiz, el telefonyňyzyň ekrany. Şol ikisi iň hapa, iň kirli zatlar bolýar eken. Şonuň üçin şolary gubkany ýygy-ýygydan täzeläp durmaly. Telefonam yzygiderli, ýaňky arassalap durmaly ekranyny. Sous taýynlamak üçin apelsin, limon. Sok apelsina, sok limona, mýod. Balam goşdum. Bal näme üçin goşulýar? On pride, tak kak et ýa kisleýär.

Şeýle gara çöregi porsiýa-porsiýa kiçijik udobnyja edip kesýäs. Oň üstüne gaýnadylan kartoşkalary şeýle kesip goýýas. Kartoşka, kertiçka, ýeralma haýsy dogry bolsa kommentariýada ýazyň. Soganjyklary goýuşdyrýas. Sebäbi balyk dostlar esasanam şu selýodka balyk gowy görülýär. Gaýnadylan kartoşka bilen, sogan bilen. Üstüne biziň ýene etýän aýratynlygymyz häzir balygy goýandan soň oň üstüne limonjagazam damdyrýas. Limonam masteriniň aýdyşy ýaly bir a ysyna gelýär biram ýene tagamyna tagam goşýar. Da, kislinku pridaýot. Indi dostlar balygymyzy kesýäs. Buda Türkmenistanyň iň ýokary hilli balygy dostlar. Ana kenar balyk. Ilk görenler ba bolsa kommentariýada ýazsyn. Balyk assortimenti bilen balygy taýynlamak ussatlygy bilen gaty meşhur marka. Muna görşüňiz ýaly şeýle balygy açýas. Bul takgaz balygy diýilýärdi. Silodka orsçasy. Ina eýýäm taýyn balyk ýagda şeýle dostlar. Ina i muň üstünejik goýýas eýýäm nemämiz taýyn. Aşagyny taýynladym. Balygy gowy görýänler bar bolsa dostlar hökman kommentariýada belläň. Masterly eýýäm saklanyp bilenok. Agzynyň agzynyň suwy akyp barýar. Gitdi eýýäm. Elbetde durar ýaly däl. Hakykam gowy. Şu wagt Dostlar, Oraza baýramy başlamazdan öň size şu lezzetli tagamlardan bol-bol dadyp görmek maslahat berýäris we nesip bolsa ynha Orazada sargyt edip bilersiňiz. Agzaçarlar üçin ýörite şeýle peýdaly lezzetli tagamlar. Nahary bişirmegiň şeýle bir deňeşdirmesi bar dostlar. Nahary bişirmek üçin, taýynlamak üçin Üç-dört sagat wagtyň gitýär. Iýmek üçin göni on-on bäş minut ýetik. Ýöne şunuň ussatlygy, şunuň nemesi, şonda-da sen alada edip her hili reseptçiklary garyp, muny üç-dört sagatlap taýynlaýaň we bary-ýogy bäş-on minutda iýilýär-de. Ynha bizem şeýle alada etdik. Ynha owuzyňyza edip taýynladyk. Biziň häzir üç-dört sagatlap bärde taýynlaýan tagamlarymyz göni on bäş-ýigrimi minutda Lezzeti bilen iýdýär we eden işimiz ýerine düşdügi bolýar. Balyk zakuskamyz taýyn. Işleýäňiz açyk bolsun. Dostlar bu wideony agşam ýatjak wagtyňyz ýa-da aç wagtyňyz görýän bolsaňyz menden gaty görmek ýokdur. Sebäbi bu gün Master Li-niň şeýle üýtgeşik zakuskalaryny, salatlaryny nädip taýynlanyşyny görmegi makul bildik we bu gün bu ussatlygyň tagamyny iýip görýäs, dadyp görýäs, bile degustasiýa edip görýäs. Bu salatda nämeler bar? Şeýle rukkola, list salata, çeri, kuriny rulýet, sitrusowý dressing. Sowalyň.

Git gör berin. Ha? Dostlar, e, Marseliniň taýyndan salady sitrusly sousda towuk ruledi bilen. Görýär tagam nähili? Daşyndan şeýle durşuna bir witamine meňzeýär. Ah, Sitruwy aromat. Hmm.

Dostlar bu günki aşhana gepleşigimizde Masterly bilen birnäçe tagamlary taýynladyk, salat, zakuska we naharlar. Şeýle örän lezzetli, örän gyzykly tagamlary taýynlamak üçin, siz bile paýlaşmak üçin bize hemaýatkär bolan, bize goldaw beren Türkmenistanyň ilkinji maýonezi, Nur Maýonez owadan ülke hojalyk jemgyýetiniň maýonez, ketçup, ýag, toplýony masla, sary ýag, spred, un, tüwi, Şeýle-de birnäçe azyk haryt markasyna, Oýdanülke hojalyk jemgyýetine minnetdarlyk bildirýäris. Türkmenistanyň ilkinji mebel önümçilikleriniň biri bolan TK Mebele minnetdarlyk bildirýäris. Masterly gepleşigimize gelip şeýle öz gymmat tejribeleri bizle paýlaşany üçin Masterly-de minnetdarlyk bildirýäris. Köp sag boluň! Size-de köp sag boluň! Siziň başga bilesiňiz gelýän üýtgeşik tagamlar bar bolsa, bize kommentariýada ýazyň. Biz olaram taýynlarys siz bilen paýlaşarys. Biz bilen galyň iň gowy tagamlaryň lezzetini alyň. Sag boluň.